Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nixħtu ħarsitna fuq l-etimoloġija ta' espressjoni u kelma li huma marbutin mat-tema tan-nies. Infatti, fl-ewwel parti tal-programm, Ġużi Gatt se jkellimna fuq l-espressjoni ħarrġu n-nies bi ħġarhom, waqt li fit-tieni parti tal-programm, Arnold Cassola se jkellimna fuq il-kelma ġnus. In-nies ilhom jeżistu fuq wiċċ id-dinja għal miljuni ta' snin, u l-istorja turina li r-razza umana evolviet sew. Il-fattizzi tal-wiċċ, l-użanzi u d-drawwiet, il-mod ta' kif naħsbuha, kollha huma xhieda ta' kemm inbdilna matul is-snin. F'ħajjitna mdawrin minn nies differenti. Issib nies tal-ibliet jew tal-irħula, skont iż-żona fejn ikunu joqogħdu, Imbagħad hemm nies li tagħrafhom mill-mod ta' kif iġibu ruħhom fis-soċjetà, ngħidu aħna, in-nies tal-klassi l-għolja, il-medja jew il-baxxa. Minħabba dawn il-livelli, mhux ta' b'xejn li jinħolqu tikketti fis-soċjetà, bħal pereżempju in-nies tal-flus, jew inkella in-nies tat-triq, in-nies komuni jew in-nies tas-swieq. Hemm ukoll in-nies tal-isem, li din iġġorr żewġ tifsiriet, jew għax ikunu nies popolari li jagħmlu wisem matul is-snin, jew inkella nies li jekk tasarhom ma tieħu xejn minn għandhom, għax kulma jkollhom ikun l-isem u l-fama u mhux il-kwalità f'dak li jagħmlu. Insib interessanti wkoll il-kelma niesna, li nużawha għal meta rridu nirreferu għall-antenati tagħna, jiġifieri għal ommijietna jew missirijietna. Il-lingwa għanietna wkoll b'għadd ta' espressjonijiet marbutin man-nies. U għax soċjetà ħajja hija magħmula minn persuni differenti, l-espressjonijiet f'ilsienna mhumiex nieqsa. Tipikament, dawn l-espressjonijiet marbutin mal-kelma nies iħaddnu t-tifsira ta' persuna. Ħa naqsam magħkom xi wħud minnhom. Jekk tmur tixtri u l-ħanut ikun mimli, ngħidu li jkun mifqugħ nies, jew li għandu n-nies. L-idea tal-ħafna tkompli tidher meta ngħidu li kien hemm xebgħa nies jew kien hemm folla nies. Fl-espressjonijiet li ngħidu marbutin mal-kelma nies norbtu wkoll l-imġieba tal-karattri. Per eżempju, jekk xi ħadd ikkummintana, ngħidu li fih mitt nies. Jew jekk ikun soċjevoli, ikun jaf imur man-nies. Waqt li jekk il-manjeriżmi tiegħu jkunu eżemplari, mela sinjal li jkun ġab ruħu bħan-nies, kiel bħan-nies, jew tkellem bħan-nies. Imxu issa nisimgħu l-ewwel rokna tal-programm u naraw x'għandu x'jgħidilna Ġużi Gatt fuq l-espressjoni ħarġu n-nies bi ħġarhom.
L-ilsien Malti hu mimli b'espressjonijiet li jinkludu xi parti tal-ġisem. Ngħidu aħna meta inti tkun mistieden għand xi ħadd għall-ikel, l-aħjar illi ma tmurx b'idek f'idek, mhux hekk? Sabiħa, b'idek f'idek. Ikollok xi ħaġa f'idek, imqar xi friġġ tkun inbid, pereżempju. Jew inkella jekk tagħmilha ma' kumpanija ħażina li ma jkollhomx il-ġid tiegħek f'moħħhom, abbli jżarmawk minn ġidek kollu u jġibuk id waħda wara u l-oħra quddiem. Ili ma nismagħha dik l-espressjoni, imma sabiħa, iġibuk b'id waħda wara u l-oħra quddiem, jiġifieri jiġbuk fix-xejn jiġifieri. Fi tfuliti anki t-tfal kienu kienu jafu l-Malti sew, ngħidu aħna kulħadd kien jaf li tgħannaq, tgħannaq, ġejja minn kelma għonq, sewwa tiddendilha ma' għonqha t-tfajla, pereżempju, jew inkella, ħdan il-Bambin jilqa' 'l kulħadd fi ħdanu, pereżempju, sewwa tkun taf x'jiġifieri u taf allura li tħaddan, tħaddan tagħmel hekk u tkun taf allura x'inhu ħodon fjuri, ħodon ward, pereżempju, jew ħodon silla jew ħodon ħaxix għall-fniek. Imma konna nafuhom dawn il-kliem. Issa kelma oħra li kienet komuni, probabbli għadha xi ftit insomma fejn ikun hemm it-tfal żgħar, kienu jgħidulek ejja bilqiegħda hawn f'ħoġri. Importanti anki t-tieqa jkollha l-ħoġor ta' tieqa wkoll. Imma din li tiġi bil-qeda f'ħoġri kienet komuni ħafna. Issa, meta ngħidu ħarġu n-nies bi ħġarhom, ibqgħu fuq kliemi li l-ħaġar u l-ġebel m'għandu x'jaqsam xejn, lanqas il-kmamar m'għandhom x'jaqsmu sewwa. Mela, meta in-nies dari x'kien ikollhom fi ħġarhom, jiġifieri meta ma kienx hawn dawn is-siġġijiet ta' trabi u l-puxċers, sewwa? Ħafna ħafna nisa li kien ikollhom it-trabi tad-dirgħajn, infatti jekk tarbija tad-dirgħajn kien kienet tingħad ħafna. F'dirgħajhom u f'ħoġorhom kienu jkunu t-trabi, sewwa? Tkun okkażjoni li n-nisa tad-dar speċjalment ma jkunux jissaportu li jibqgħu ġewwa u ma jħorġux barra biex jaraw daqsxejn waħda l-briju tal-festa mqar biex jaraw il-vara ħierġa, pereżempju, għalkemm kien ikun aħjar għalihom kieku baqgħu id-dar ifissqu, jreddgħu u jiblu l-ħrieqi milli ħarġu bit-trabi f'idhom għax dak iż-żmien ma kellhomx prems, mhux hekk? U allura kont kienet xena komuni qabel li Malli tibda tfaqqa' l-musketterija, kulħadd jibda jibki u jixher sewwa, u hemm anki l-għanja toħodnix il-festa miegħek għax nibża' mill-isparar, pereżempju. Imma l-punt hu li għall-festa, ħafna nies, ħafna nisa, kienu joħorġu bi ħġarhom, anki dak li jridu jġorru magħhom f'dergħejhom għax waħdu ma kienx jimxi. Issa biex ikollok stampa quddiemek ta' kif jiġru dawn l-affarijiet ukoll minn barra fil-festa, jekk iddoqq in-nafra, Pereżempju, in-nafra kienet sinjal, b'xi mod, li kienet tgħarraf in-nies li daħlu t-Torok, pereżempju, jew hemm xi xi. In-nies kien ikollhom ukoll joħorġu bi ħġarhom, sewwa? Nistgħu naraw illum anki vidjows ta' ta' okkażjonijiet meta xi nies jiġu ordnati biex jitilqu minn djarhom jew pajjiżhom, pereżempju, u tarahom kulħadd iġorr xi ħadd fil-karretta jew kellha t-trabi f'idejhom jew ġebdu t-tfal warajhom sewwa. Dik hi, jiġifieri li ħareġ kulħadd, anki min kien daqsxejn waħda skomdu għalih biex joħroġ għaliex kellu t-tabijiet x'jieħu ħsieb sewwa, kien ħareġ kulħadd. Dik hija l-espressjoni, it-tifsira vera tal-espressjoni ħarġu n-nies bi ħġarhom. Anki d-dizzjunarju tagħna jgħidilna li ħġar Tfisser il-plural ta' ħoġor. Tgħid li mhux ħarġu n-nies b'ħoġorhom? Le, għax ħoġorhom ma tagħmilx l-istess. Hemm ħafna nies involuti u mhux persuna waħda biss ħarġet b'ħoġorha imma n-nies ħarġu b'ħġarhom. Ħarġu jġorru dawk il-persuni li ma kinux kapaċi jimxu waħedhom. Kulħadd ħareġ. Id-djar tbattlu minn kulħadd.
Fit-tieni parti tal-programm, ukoll se nitkellmu fuq kelma li għandha t-tifsira ta' nies u din hija l-kelma ġnus. Il-kelma ġens tiġbor komunitajiet ta' nies differenti, ngħidu aħna gruppi etniċi differenti, l-ispeċi umana jew in-nazzjonijiet. Fil-grammatika mbagħad il-kelma ġens tirreferi jekk aħniex nitkellmu fuq il-maskil jew fil-femminil. Pereżempju, Pereżempju l-kelma flokk huwa ta' ġens maskil, waqt li qmis hija ta' ġens femminil. Għalaqna l-introduzzjoni b'espressjonijiet marbutin mal-kelma nies, li jintrabtu mal-karattru tal-bniedem u jġorru tifsira pożittiva. Ippermettuli issa nsemmi oħrajn, din id-darba b'konnotazzjoni aktar negattiva. Jekk xi ħadd ma jkunx ta' quddiem in-nies, jew mhux tajjeb biex jagħmilha man-nies, sinjal li ma jkunx preżentabbli, ikun bla manjieri, u wisq probabbli jġegħlek tistħi meta tkun fil-kumpanija tiegħu. Jekk xi ħadd ma jkollux min-nies, sinjal li jkun qisu botbot, pastas, u bla etikett, hemm imbagħad min iħobb jilħaq salih bin-nies, jiġifieri jindaħal fejn ma jesgħux, fejn mhux tiegħu, ngħidu aħna fil-ħajja privata ta' ħaddieħor li m'għandhiex tikkonċernah. La qed insemmu l-ġnus u n-nies. Interessanti wkoll nidħlu ftit fid-diskors li spiss nisimgħu fil-politka. Mhux l-ewwel darba li xi politikant tisimgħu jgħid kemm hu kruċjali li l-politiċi jkunu viċin in-nies jew li l-għan tagħhom meta jservu fil-politika jkun li jagħmlu politika tan-nies kif ukoll politika man-nies. Il-politikanti, flimkien ma' nies ta' ċerta stoffa, ma jgħixux f'bozza u jagħmluha man-nies u jħabbtu wiċċhom man-nies. U ngħiduha kif inhi, min ġieli nqabad f'xi xamma ta' korruzzjoni u jkun daħħal l-eluf fil-but, jaf ikun sar nies. jekk qabel ma jkollu kważi xejn. Intom li qed tarawna, ġieli għedtu fuq in-nies, jew minn wara n-nies, u jekk tkun trid mingħand ħaddieħor, ġieli seffaqt wiċċek man-nies. U meta tagħmel biċċa xogħol, tagħmilha għalik jew għal għajn in-nies? Tlaqn issa nisimgħu lil Arnold Cassola. Inħallu f'idejkom biex tiġġudikaw jekk ħariġniex ta' nies jew le.
Kelma oħra li għanna fil-lilsin tagħna hija l-kelma fil-plural ġnus li nisimgħu ħafna anki fix-xandir, nisimgħu meta nisimgħu t-televiżjoni jew xi radju għax tissemma ħafna il-ġnus maquda. Le? Issa, fil-perċezzjoni popolari, il-kelma ġnus tinstema' bħala kelma ta' nisel Semitiku. Ħafna jaħsbu li hija ġejja mill-ilsien Semitiku jew mill-Għarbi, eċċetera. Tant hu hekk li anki fil-politika Maltija, il-kelma ġnus Ġieli inbidlet mal-kelma nazzjon jew nazzjonijiet. Allura, u dina konna naraw anki fl-alternanza ta' gvernijiet, per eżempju, bej gvernijiet laburisti u gvernijiet nazzjonalisti, kien ikun hemm di differenza mis-snin 60 eh, il-qoddim. Eh, In-nazzjonalisti ġeneralment li tradizjonalment huma aktar marbuti mar-Rumanz u mal-Italja eh, fis-seklu 19, jgħidu n-Nazzjonijiet Uniti. Kif kien jitla' Gvern Laburista, kienet tinqaleb għall-Ġnus Magħquda mill-lum għal għada. Kważi hemm ħaġa ideoloġika marbuta mal-kelma, waħna mhux Taljana imma aktar Semitika. Eh, u mill-ġdid terreġet terġa' tinqaleb meta jerġa' jinqaleb il-gvern. Issa, ir-realtà tal-fatti hi li ġnus hija kelma ta' nisel Latin. Hija l-plural tal-Latin gens gentis, jiġifieri ġens ukoll. Ora ġens huma n-nies. Eh, u dan juri wkoll id-duttilità, l-flessibilità tal-ilsien Malti, din iż-żbuħija wkoll li għandu l-ilsien li jirnexxilu jieħu kelma ta' nisel Taljana. F'dan il-każ ġens imma nistgħu naraw anki versi pereżempju, vers jew lupu. U mma mbagħad fil-plural ikollu il-plural frat, il-plural miksur, arbi. Allura vers isir ukoll vrus pereżempju, lupu Ma jsirx lupi bil-Malti, imma jsir il-pup. U hawnhekk għandna ġens li jsir ġnus. Alright? U allura qed naraw illum qed nużaw naħseb wasalna għal dan il-kompromess nazzjonali li ngħidu n-nazzjonijiet Uniti. Jidhirli li llum tintuża normalment hekk. Forsi l-kunċett ta' ġens mhuwiex eżattament marbut dejjem mal-kunċett ta' nazzjonalità. Il-kunċett ta' ġens hu aktar marbut kważi mal-kunċett ta' razza, almenu kif kif nara jien. Però hija llum kelma li nużaw ħafna u hija kelma allura antikissima.